sɔfo mmɔ ha ma ɔkwaba chinoko mpom te sɛn awurade yesu adom dada me ho yɛ paa na nso ɛ wo mpaebɔ da roma yɛde awurade ase dade wode ɛdi nkan no wode wo din no nyinaa bɛto dwa ɛne ɛsom a wowɔ mu no na afei no yɛde mpae no agu kwan so ne ayɛ aseɛ okay Daa na wotwi no kɔ Nyame nhyira wo na ɔntɔ wo nkwa mu na ɔnkɔ so mmɔ wo ho ban. Otieni bi a wotie me ɛwɔ ahobraseɛ ɛne anidie me din ne yɛ Awurade Akoa Kwaku Ɔpɔn Richie Kwaku Ɔpɔn Richie Asafo a yɛn Awurade Yesu Kristo ɛde ma to ano yɛ International Great Word Chapel Sɛ yɛka sɛ International Great Word Chapel a ɛyɛ asafo a yɛwɔ Kumasi Asɔkɔre Mampɔn Last Stop Ɛna akra a yɛ wɔ Medina adɛnta ahye yie. Me a na Awurade san nam me so de OK TV nti wɔn a wɔn hwɛ OK TV wɔn a wɔte TV no so no obi wɔ nom a wɔhwɛ mo OK TV but this is the first time a wɔte me nka ɛwɔ Agyenkwa FM anom sei. Nti edin no yɛ Awurade Akoa Kwaku Ɔpɔn Richie. Nti baabi a wowɔ Kumasi mpatam baabi biara ɛda bi a ɛyɛ Benada ɛyɛ awɔre ne Kwasiada yɛ hyiam ɛwɔ Kumasi Asɔkɔre Mampɔn last stop na ɛda bi a ɛyɛ Memeneda biara nso no Yehyiam wɔ Accra, Medina, Adenta Ashie. Nti Daddy, sɛ wobisa me a, kakra a mɛtumi aka kyerɛ atiefoɔ no no, ɔda Roma. Yo, sɔfo, meda ase pii.
Ɛna fa yi hyɛ Ɔbɔ Adeɛ nsa, nni ɛmmɔ nkɔmmɔ. Ok.
Ahobraseɛ mu ɔdɔfo a wotie me baabi a wowɔ biara wɔ anidie kwan so, fa wo gyidie ka me gyidie ho. Ɛberɛ a yɛbɛsua Awurade Asɛm, anaasɛ ɛberɛ a yɛne yɛn papa Otwene Okoba bɛdi nkɔmmɔ yi, Yɛn Awurade Yesu Kristo, woyɛ Ɔhene, na ɛfiri adebɔ ahyɛaseɛ, na woyɛ hene bɛpem saa berɛ yi. Wo dini yɛ kɛse, na woaka no w'asɛm sɛ dini baako pɛ ne ama soɔ, ɛne wo Jesus wo dini. Ɛberɛ Awurade wɔn a wɔtie yɛne, wɔn a Awurade wɔn hwɛ yɛne. Mebɔ mpaeɛ dɛ tiefoɔ nyinaa ɛhyɛ wo Jesus wo nsa. Ma dwumadie ɛnwia nkunimdie. Deɛ wɔnnim wɔ Awurade no, after sɛ interview bɛkɔ Awurade no, Awurade fa wɔn nsa ka sɛ nipa korɔ, na ma yɛ nteaseɛ, hunu mu a yɛde bɛkasa, ama wɔn manya awerɛkyekyerɛ, ɔdɔ ne gyidi ama wo Kristo, na mmɔ nyame a metea, ɛwɔ Yesu dini mo, ɛna mebɔ mpaeɛ anom no nti amen amen abusuafoɔ fam waso berɛ a yɛne ɔsɔfo kwaku richi ɛbɔ ɛyɛ nkɔmmɔ no na sɛ wokɔ yɛ screen no se hɔ no a namba no pere so de namba no ato hɔ sɔfo namba no ɛwɔ screen no so wokɔ youtube a otwinoko tv number no na etwa gu so wɔ hɔ no, wokɔ ɛyɛ ɛɛ other social media networks no so a, ne nyinaa da hɔ. Otwinoko kama me Facebook live no ɛda hɔ, Facebook live Otwinoko kama me. Ne personal number no ɛda hɔ. Yɛwie program no a, wobɛtumi afa. Wofrɛ no sisiei a, ebi a na wantumi amfa no, mmeranteɛ no bi na ɛbɛfa. Ɔhene ba, meɛ mo nkɔmmɔ, wo kurom ne he? Dada a wo bra sie me fre bɛkwae eh wo atra anwa nkwanta na wo kɔ ɔbo ase ako kɛrɛ no kuro ketewa bi hɔ no yɛfrɛ hɔ no mo bɛdwo ase eh wo tra afo ako a na wo kɔ homa ase na kuro ketewa bi hɔ no yɛfrɛ hɔ no mo bɛdwo ase ɛhɔ na ɛwɔ ankasa ne minkyi ok ɛhɔ na wotra ɛhɔ na wokɔ sukuu me ba kyɛ nti obi anim mu oh obi anim yɛ na yɛdi kuro mu hɔ no mo hene ok nti me me meyɛ Kuruba ankasa. Kuruba ankasa. Mpakyɛ. Ɛwɔ kwan no so tea na sɛ ɔma ne mu. Oh sɛ ɔkɔ ɔboase a. Mm. Ɔn sɛ oduru anwea nkwanta. Mhm. Na ɛɛ eh, watera afoakɔn no. Wotra bridge no a.
Mebakyɛ watera. Kuro na ɛwɔ hɔ no. Mebakyɛ wokɔ anim ekuro no gu kwan ho saa. Nti wofiri hɔ nom nkyɛn na wɔkɔ akwɛkɛtere ne college hɔ nom a. Nti kuro no gu kwan ho sɛɛ nti ɛni ama ne mu. Ɛɛ main road nankasa kwan no. Ofiri aso akɔ akɔkari.
Bɛpa kyan.
Okay okay ɛsɛ ofiri a baabi na asɛnkɔ ɔmo mining fo bɛyɛ yi bi wɔ hɔ no. Bɛpa kyan. Okay okay okay sɛ de kwan ho pɛ. Bɛpa kyan. Na hɔ asase ne sɛ bɛyɛ sɛn.
Sese deɛ ɔda woro ma meka sɛ minima na meboa. First na nim na bɛyɛ sɛn. Ah, kane ne deɛ bɛyɛ sɛ. Fisase. Ah, bɛyɛ sɛ forty million. Ee na bɛn na na bɛtonto asase yɛ na. Yɛbɛhwɛ. Nakopɔn so ne hu ohun wɔn akuro bi asase boɔ yɛ den na baabi ayɛ fo. Mate nana. Meda ase pii. Eh, wawofo ne hwan nom? Okay, me papa ankasa deɛ ɔfiri mu kakra but me maame deɛ ɔwɔ hɔ. Wobɛto papa no?
Mɛba kyan.
Okay.
Mɛbɛtew no. Mo na mo anuanom bɛyɛ sɛn? Yɛyɛ eleven.
Na atɔ so sɛn?
Me na metɔ so eight. Eight. Mɛba kyan. Wo nkoa ne sɔfo apue mu anaasɛ asɔfo wɔ fie hɔ? Awurade adom Awurade frɛɛ me no, ɔnam me so ama eh, me maame mmarima no yɛ four, mmaa yɛ eh, seven. Okay. Nti me ne nipa a Awurade di kan frɛ me. Nti ɔfrɛ me na me nua panyin a ɔno no mmarima eh, me maame side no ɔtɔ so mmiɛnsa ɔnam me so nso frɛ ɔno. Okay. Nti ɔno nso sɛ ɔba abɛyɛ sɔfo. Okay. Ɛna deɛ me nso me di n'akyi. Okay. Ɔno nso Awurade nam me so ama ɔno nso abɛyɛ sɔfo. Wow. Ɛna deɛ ɔno nso nso di m'akyi nansi ɔno nso aba abɛware Assemblies of God fo nso sɔfo. Okay. Nfa nse nse sie sɔfo maame baako na sɔfo yɛ mmiɛnsa. Mmiɛnsa wonderful. Ɛda ase pii. Um, me ne asɔfo Ghana ha de asɔfo mako mako bi na me ne wɔn ɛnyɛ interviews. Dodoɔ na me ne wɔn bɛkasa bi na asɔ wɔ fie no ɛyɛ ana akɔm anaasɛ eh, akɔm honhom ɛwɔ fie bi kura so deɛ yɛ mu tia. Ɛna nyame so wɔ kwan a ɔfra asɔfo no bi ɛyɛ ana ɛnwanwa ebi so deɛ ehu. Na wɔfrɛ no sɛn ɛna esi baeɛ akɔm wɔ fie. Dada nyame nhyira o. Nyame nhyira na ɔnyɛ wo kɛse paa. Akɔm wɔ fie paa ɛna abosom wɔ fie paa. Na me nana yɛ obi a m'ani fi yɛ a mebɛto no. Sɛ wobɔ Yesu din koraa na wonim no. Ɛyɛ wo papa fam anaa maame afam? Me maame side. Ok.
Wobi woka sɛ Jesus Christ of Nazareth a, otumi bisa sɛ nea papa bɛn na wobɔ ne dini no. Ɛɛ na nkyerɛmu kakra a menim ne sɛ me nana ɔ ɔka ne baabi kakra nti no, ɛtɔ bere bi na ɔyɛ Ayanta kɔmfoɔ koraa kyea me. Nti no Yɛkɔgyee me maame abosomma a me maame m'ani firi yɛn mehu sɛ na ne tirinwi egu so nyinaa koraa na ɛɛ Agyenkwa ɛsɛ sɛ. sideɛ sideɛ ɛ ɛwɔ bi mu a na ɛsɛ sɛ na ano ɔten a kyerɛ sɛ baabi a yɛfiri no mɛtumi aka no pere sɛ Hope abosom fie paa na nka me fie na esie but ɛyɛ adom bi kɛkɛ saa na mɛka no dada. Meda ase. Na kwan bɛn so ɛna Nyame frɛ wo mfie bɛyɛ sɛn ni? Dada Nyame nhyira wo. Sɛ mekae berɛ a Awurade mesɔɔ Bible no mu sɛ me preachi a. Saa taa na mewɔ nine years. Wow. Yeah, na mewɔ nine years. Na ɛkwan Awurade fa so ɔdan ne ho adi kyerɛ me no, me ankasa no, na mada wɔ dayem. Mhm. Nti na ayɛ sɛ mekɔ sukuu. Nti dayem na ayɛ sɛ mekɔ saa taa na mewɔ class two, class three. Yeah. Nti mekɔ sukuu no, daeɛso na mehu sɛ awia paa na ɔdene da so. Ɛna mehu sɛ Obi rekasa wɔ wienum na dada ɔretwi ɔn sɛ sɛ ɔkɔ ayi ase a sɛ obi bɔ nsa a ɔn sɛ ɔmachine menim sɛ dɛm si frɛ no asɛ ɛɛ ɛkasa gye so bɛɛ mienu na agye yɛ asɛ obi akasa na agye kyim mu paa ɛko yɛ nti mehu sɛ obi rekasa wɔ wienum a agye kyim but nnipa no mehu no eti ɔka kyerɛ me sɛ menhwɛ wia no na ɔrekyɛ madeɛ eti mehwɛ wia no na m'ani so wɔ me eti deɛ mehu yɛ ne sɛ asɛ agradaa bi apae fira wia nim ɛreba me so saa. Nti deɛ meyɛɛ sɛ adwade no aba abɛwura me no, mewuraa m'ano mu no, ɛyɛɛ me te sɛ obi a sɛ manom aduro na mentumi nnyina me nan so. Nti metɔɔ fam saa. Nti na mayɛ mmerɛ paa. Nti mehuiɛ ne sɛ, another adwade, attendant foforɔ nso asan ate ɛfiri awia no mu sɛ ɛreba me so. Na metee papa no ɔrekasa wɔ awia no mu no, ɔreka sɛ, Trɛ wo nsam na gye adeɛ. Nti me, that time na mentumi ncontrol me kɔ, na mayɛ weak. Nti deɛ mehuiɛ ne sɛ, sɛ ade no aba abɛsi me nsam te sɛ gya. Ɛna mehu sɛ pipa white white pipa paa ɛfɛ efiri awia no mu ba saa na aba abɛtɔ m'anim. Ɛna ɔka kyerɛ me sɛ sɔre na fa. Eti meyɛ sɛ mekɔ akɔfa pipa no. Ɔn sɛ yɛne Atena kuro ase pɛn no yɛfrɛ nkasɛɛ bi Akomowrɛ. Mehu sɛ Akomowrɛ twa pipa no ho ahyia. Ɛna ɔsi fam. Mehu sɛ menam kasɛɛ no mu but na ɛnwɔ me. Eti mmerɛ a mefaa pipa no a mebue mu no. Ná yɛatwerɛ Ezekiel chapter two verse one going. Ɛhɔ ara na m'ani so tee me. Nti me, ma m'ani so tee me a, mepɛɛ Bible hwehwɛɛ a mebieeɛ no, na ɛsɛ atifi asɛm no sɛ, Odiyifoɔ no frɛ. Enti ɛfiri hɔnom rekɔ no, mewɔ hɔnom a, mehu saa sɛ obi di m'akyi, adeɛ kɛntɛn bi di m'akyi, na ɛhyɛ me sɛ, Pue kɔka m'asɛm. Nti ɛfiri hɔnom rekɔ no, Ɛna afei Onyame ho Onyame hom hyɛ asɛ sɛ ɛnam me mu ɛɛprikyi prikyi mmɔntene so, nkuraseɛ ne ade ade, saa na Ɔdawroma mɛkyire mu aba abɛsie. Good. Ɛɛ berɛ na wokɔ sukuu no na saa ade wei no baa wo soɔ no, ɛɛ wotumi kɔɔ sukuu no duru he? Dada, Nyame nhyira no nyɛ ɔkɛse. Metumi kɔɔ sukuu no Ewie JSS na secondary school na mekoduru SHS two ɛna mefiri school mu nti SHS two no na mɛtuma ntoa school so biem a Awurade adom ɔde abɛduru baabi a mɛtuma ka sɛ yɛabɛgyina sesei. Adom akyɛde na na ɛba wo so no ɛna ama woantumi anwie school no anaasɛ na nkwadaa bɔnesɛm bi wɔ hɔ? Oh dada mpakyɛw daabi na ɛnte saa. Me maame ne me papa anware nti me step mother no Ɛna amma papa no anhwɛ me. Okay. Saa na ɛkɔ kɔ baeɛ.
Mm. Nti me step mother ɛna amma papa anhwɛ me. Saa berɛ no na wowɔ Jesus no eh, kura ase saa na nka ateɛ nkurɔfoɔ wakeka atadeɛ ahyɛ no atete anka ahyehyɛ mu kube yɛforo soro ne ate ne da bɛto fam ne asa aforo mango ahu baa yi wokɔ sukuu anase kan hyɛ ɔbo sukuu garden aburo yi yɛapɔn no akɔsi akyire eh, woyɛ bi kakra fada mayɛ bi paa
mayɛ bi papapapapa mm. na eh, mɛka sɛ Me adwuma a menyɛ bi da yɛ only galamsey. Okay. Ɛno deɛ manyɛ bi da.
Mm. Ba sɛ yɛ soɔ nnua. Even koraa no to bere bi bɛyɛ dɔɔma opeta boy. Mm. Na na me soɔ nnua. Ɛma dɔɔma opeta boy yɛ sɛ ɛnya sɛm ketewa. Bush cat no. Ɛnya sɛm kɔ dadi.
Wei wei wo tisha na wei tisha ha. Ba kyɛ no korɛ. Mo dane ato ma hwe yakɔ mbegu. Ei, ɛnya sɛm ketewa.
Nti kafra.
Yeah.
Dɔɔma no tumi sua operate kakra. Mepakyɛw no deɛ me na me suro. Na na dabi a na adi akyire.
Mepakyɛw me na na me soa.
Dɔɔ ma no. Mepakyɛw ɛɛ. Nti yɛ ebu a na wogyina he? Yɛ ebu dua no. Ei ewiase paa.
That is sɛ ɔn sɛ sɛ yɛ mo bu dua no a. Deɛ ɔɔbu dua no wogyina ɔno n'akyi. Nti baabi a ɔno ɔba da lɛte sɛ yɛ nwane kɔ no hɔ na yɛ ni adwane kɔ. Wo mix yɛ a wawu.
Ɛnyɛ asɛm ketewa dadi.
Wow. Na na ɔden.
Edua bi hunahuna wo pɛn.
Dada ebi hunahuna yɛ paa. Hu sɛ bi wa yɛ hyɛni wɔ ha. Mo nyinaa mo ani ehu sɛ ɔka akyire na asa adane. Yeah, me hu bɛ sɛ for five times kora. Wow. Baako bi kyɛ sɛ baabi a ɔno de n'ani kyerɛ sɛ yɛn kɔ hɔ no ɛna ade no tene yɛ. Yeah. Ɛna baabi a yɛn yɛ kɔ no ɛhɔ na na ɛba. In fact, yɛtu mmirika yie. Saa bɛ na ɔbɛyɛ sɛ na ɔgyina sɛn? Oh saa time no a na me so na mewɔ sixteen years. Sixteen years wow.
Sixteen years yeah. Good nti nhwɛ yɛgyae school ɛwɔ senior secondary form two deɛ bɛ adeɛ biom ɛna yɛde yɛn ani sii soa na yɛpɛ sɛ nka yɛtumi kɔ school wie yɛ nka wobɛyɛ na ntumi anyɛ abɛwie sɔfodie. Daddy eh Nyankopɔn nhyira o. Mmerɛ a na, ɔhu sɛ kasa ne ne nyɛmu no, berɛ a na merekɛ Nyame asɛm no, na me ne Pentecost sɔfo bi na na ɛteɛ. Ya, nti asɔfoɔ no nso, na me ara me hu me ho sɛ, sɛ me kɔ sukuu no matter ne baabi a mɛ kɔ sukuu a aba abɛduru no, mɛ ba abɛyɛ Pentecost sɔfoɔ. Nti na asɔfodeɛ no na ɛwɔ me tiri mu firi nkura berɛ mu. But na me botaeɛ baako ne sɛ, nka mɛba abɛyɛ doctor de aka m'asɔfodeɛ no ho. Ɛno ne me vision kɛseɛ paa, mɛ mu a. Ɛyɛ a na ɛnɛ mete hɔ nom a na ɛyɛ mia sɛ nka meyɛ ɛno kaa m'asɔfodie ho anka mepɛ paa. Good.
Yeah. Sɛ sɛ wabɛyɛ sɔfo, wokae biribi a esii w'abrabɔ mu a Agyenkwa ɛne FM. nnɛ nyinaa no, sɛ nka wonya akwanya a anka abɛkɔ asa akɔyɛ nsakraeɛ? Ah, Daddy, sɛ mekae a, ɛno deɛ menhyɛ da ɛnni ba saa deɛ no biom, na mmom eh, yaw ne Ɛ- Ɛnyɛ ne bɔne mu o. meba so eh. Aha.
Me me ma example bɛ na bɛ hu deɛ mepa kyerɛ no. Mepa kyerɛ ma Me papa, me ne papa tenae me life time nyinaa, ɔne maame gyae na mewɔ class three. Na me ne me papa ne tenaa saa, na ɔpɛ sɛ meyɛ lawyer. Nti me ne ne tenae, ɔware wei na ɔne wei agyae no, ɛkɔduru baabi a me wie O level na manyini bɛyɛ twenty two years, na mese mepɛ sɛ mekɔ abrokyire, me ne Kapre. Na me a metwe me ho firi ne nkyɛn, na ɔse Kwabena kɔ a wo kuro wobɛkɔnya amane. Na mekɔ ne nameɛ bɛtena Kumasi, na kɔ ne nameɛ a, berɛ a m'adwene baa me ho sɛ ah, ɔbra no mentumi. Nti ɔsɛ mesan kɔ papa nkyɛn na ɔboa me. Mekɔɛ na papa yare. Nti mekɔɔ papa nkyɛn mekɔhuu no mene no dii nkɔmmɔ no ara. Naawɔtwe mmienu pɛpɛɛpɛ na papa no de wuiɛ. Nti saa ade no ayɛ me ntam kɛseɛ a ɛtɔ da a metumi tena ase tumi yɛ dinn sɛ ah na ɛyɛɛ dɛn na mantwɛn. Atwam. Nti ɛno yɛ me nso me ntam kɛseɛ. Nti biribi akɔ so wɔ wo abrabɔ mu. a ohu sɛ saa adeɛ wei paa no, sɛ nka wonya kwan nya a, sɛ nka me papa te ase bio mu a, nka mɛkɔ akɔsom no. Nka menyɛ hwee, nka mɛdi n'akyi sɛdeɛ ɔbɛka biara, nka mɛtie. But ɛntumi nsan nkɔ n'akyi. Wowɔ biribi saa wɔ hɔ a, nka bere resa asesa a, akɔ n'akyi a, nka abɛdane mu? Me, me, me, na mewɔ bi wɔ hɔ saa. Ah, biribi te sɛn? Meyɛ nnipa bi a na mesua no. Sɛ ɛba me tirim sɛ adeɛ wei na mɛyɛ a, Sɛ menyɛɛ yɛ a, me ho ntɔɔ me. Nti ɛno no ka ho na na ɛma me step mother ne ɔne me yɛɛ styles bi. Nti baabi wɔ hɔnom a, baabi a me papa pɛ sɛ nka metie maame no korɔ no, in fact na me ne no nyɛ adwene. Nti na mehu no sɛ. Ɔmo ha wo. Oh yeah. But wohu no sɛ sɛ nka ɛnɛ yi a wanyin a, nka wobɛtie? Me paa sɛ nka mɛtie.
Wow. Me paa sɛ nka mɛtie. Wonderful. Meda ase. Me pakyɛ wo ma wo number no nkɔ ma me. Number no yɛ 0245.

ɛna ankra nso so. Akra nso sɛ Saturday bia ne nso sɛ yɛhyɛ aseɛ anɔpa seven o'clock na ma pɔn one thirty. Good. Hwan na ɛfata sɛ ɔbɛtumi aba asɔre? Dada, sɛ ɔnwomtoni bi to nwom sɛ, Yesu deɛ ɔnsɛ mu, ewiase no one is perfect. Sɛ obi de ne nsa si ne bo ka sɛ, wei na ɛfata sɛ ɔba Nyankopɔn fie a, saa nipa no mmom na ɛyɛ nipa debɔeɛni. Nti sɛ wokenkan Bible no, Bible se ɔtogyeni bi. ne Farisini bi kɔkɔbɔ mpaeɛ. Na Bible sɛ mmerɛ a wɔkɔ a wɔkɔbɔ mpaeɛ no, Farisini no hoahoa no wɔ ne mpaeɛ mu sɛ, Awurade, nnawɔtwe bia medi mmuada. Mente sɛ togyeni a ɔgyina ha yi. According to the Bible, Bible se ɔtogyeni no deɛ ɔgyina akyirikyiri na ɔde ne nsa bɔɔ ne bo kaa sɛ, Awurade, mesrɛ wo, hu me ɔdebɔyɛni mmɔbɔ. Sɛ yɛgye Yesu Kristo bɔgya no di die a, bɔgya no nhwɛ ngu ama ateneneefoɔ. na mmom hwie gu ma adebɔneyɛfoɔ. Enti Onyankopɔn fie deɛ ɛda di, nnipa biara, sɛ wokɔ akɔku nnipa koraa no a, mesrɛ Awurade sɛ ɔmfa ne nsa nka, ɔnya mpɛ kyerɛ, ho hia m'Awurade, because Bible se, eh, aberanteɛ bi a, according to the Bible, Yesu Kristo de ne yɛɛ mfatoho ho sɛ, na wayɛ sɛ eh, afunumu a na ɔgyina kwan ho, anaasɛ yɛakyekyere no a na awia ne nsuo ɛrebo noɔ. Yesu ka kyerɛ asuafoɔ no sɛ, monkɔ na monkɔ sane no mfa no mmerɛ me de sɛ obi bisa mo a monsi saa nipa sɛ ne ho hia m'awurade ɛti nipa bi a wɔtie me saa ɛbere yɛ dɔnhwere yi mu no deɛ mepɛ asɛma no tiɛ sɛ nyina sɛ dade lumba bɔ nyimɔ sɛ adede mfikyɛ tumba bɛyɛ nipa no mata sɛ deɛ wɔte ho hia m'awurade ɛnti ɛni nipa special person bi a ɛwɔ sɛ ɔbɛ nyame fie nipa biara ho hia m'awurade ɛnti na Jesus ɛhwɛ ne bɔgya gu ɛnti dade nyame adom akyiri obi atumi bɛ nyame fie m'awurade fa yɛ so ɛne ne som Meda ase pii.
Ɛɛ, sɛdeɛ nkɔmmɔbɔ yi si kɔ so ne w'ano wɛmwɛm yi no, wohwɛ social media no so a, ɛɛ, Facebook no so ne YouTube no a, sɛdeɛ mmaa yi si twiri ani, ɔdi, ɔhwi, ɛna wɔka kyerɛ me no, ɔhwi, hwɛ, hwɛ, baako bi apagya ne nsa, busa sɔfo, ɔwɔ yere anaa, hwɛ, hwɛ sɛ ɔsi twerɛ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔwɔ yere koraa, wɔnware me nso nka ho, mmaa no dɔɔso. Ɛ, sɔfo, ɛhɔ nso asɛm te sɛn? Wowɔ yere? Daddy, ahobrɛase, mpakyɛ, wowɔ yere? Ah! Da dade nfa hyɛ ama ware. Ɛma sɛn?
Ɛɛ nyame yɛ adum a sese no ma wo ntaafo nyinaa. Ee ɛne ɛmaa no mpatwɔ mfa mo nsa ntoɔ na anyɛ yie mesrɛ mo mo nyae mfa mo nsa nto fam meda mo ase
momfa mo nsa nto fam na ɛnyɛ yie sɔfo mepatwɔ wo deɛ baadeɛ paa na fan sɛ nyame yi ne ho adi kyerɛ wo at the age of nine na wonam mu a ne ɔhaw amane ɔfa mu ne baabi a nyankopɔn de wabɛduru no Biribi asi wɔ asɔfodie mu, ɛna asɔfoɔ no ɛdɛ mu kɔkɔ, na asɔfoɔ de nyɛ dɛ. Nanso yɛ kan yɛ kan ntumi nya asɔfoɔ mfiri yɛ akwan mu. Wɔn ne Nyankopɔn nsi anan mu ɛna wɔn yɛ dɛn ɛtie. Biribi asi ama wo se afem wɔn nu ho sɛ wɔbɛyɛ sɔfo. Bebree daddy. E, ebi ni sɛ mma baako mmienu bi. One, mhm. yɛ de kro, eh, korɔ no mhm. ato me so. Mhm. Yɛ de. Eh, nyinsɛn atɔ me so. Eh, nneɛma a kyɛ sɛ animguase ankasa, ɛdɔ mu ntwatosoɔ. Kyɛ sɛ yɛde wo gyina dɔ mu na yɛde asɛm too so na nnipa bɛdi dansekunu mu sɛ ampa de no yɛ nokorɛ. Na ɛnyɛ nnipa biara sɛ sɔfo a wogye no di a wobu no ne yere ɛna ɛbɛdi saa atorɔ no de atoo soɔ. In fact, na deɛ nneɛma bi deɛ ɛhyɛ bebree paa a na ano ɔden a kyɛ sɛ in fact, eh, eh, eh, nyame a so yɛ mu a kɛde twerɛsɛm no to hɔ. na na a, a, a whole lot. Good.
Yeah. Eh, nanso wotumi gyina saa ɔtayɛ no. Yeah. Wohwɛ w'akyi saa berɛ no ɛne nnɛ yi a ɛmu deɛ hɛn na yeyɛ ɛwɔ Awurade mu ɛma wo. Nhyira nka Awurade sɛ dadi. In fact, yɛkaa baabi a Awurade de yɛhyɛ aseɛ ɛne baabi a Kristo baabi a ɔde abɛgyina a yɛnyɛ yɛn ni sika. Mm. But yɛkae sɛ ne yɛ obi a yɛsoɔ nnua. Na sɛ na Awurade atuma yɛ ama mɛtuma bɛbie TV station deɛ a, na meka kyerɛ, mɛka kyerɛ ɔman Ghana, ɛne dade wankasa a mene woyɛ interview sɛ nyame ayɛ bi. Because ɛtɔ berɛ bi na meda berɛ apata mu. Ɔn sɛ sɛ yɛne eh, nyame dwuma yɛ mu berɛ apata, eh, wotwitwa berɛ no a, na ɔde raba bi saa, yɛde kata banku so, na yɛde akata so, na kata koraa na mene bi, nti na mede ntonton ɛna na ayɛ mpa. Medaa mu saa almost bɛ sɛ one and a half year. Ɛnna da koro bi nsuo tɔɔ na saa berɛ apata no nyinaa bubuiɛ. Nti na mennya baabi a ɛna. Enti kaa bi asɛe sɛ wɔnom ɛmu afuo. Ɛwɔ kuro bɛn so? Ɛwɔ Ɔboase.
Okay. Kaa bi asɛe sɛ wɔnom ɛmu afuo. Saa kaa no mu na mekɔda yɛ afo six months, ntontom wee me yie. Ɛma dada mekae awerɛhosɛm baako wɔ mu ne sɛ, na menni obi a ɔhwɛ me. Enti sɛ mepirikyi a na amanfoɔ toto kɔlɛhyen. Saa sika no na na meyusu no kakra kakra kakra. Infact, mekɔtenaa prayer camp bi a, prayer camp no a na meteɛ no, wɔn a wɔyare a na wɔda hɔ no, wɔn na na mekɔ nsuo ma wɔn a ebi wɔnnua aduane na wɔate bi ama me. Wɔ, wɔyɛ a, na ebi a wɔgye one cedi, gye eh, fifty pesos. Enti saa sika no na mede hwɛ me ho saa dada. Infact, yɛabrɛ yie papa. Enti sɛ mehwɛ sɛ mebu nkɔmpɔn hwɛ m'akyi, Makɔyɛ sɛ Dawid. Dawid se, Mmerɛ a na mewɔ serɛ so no, sɛ me werɛ yɛ fe me ho a, yɛ a na meka atadeɛ a na mede wɔ serɛ so. Nti sɛ mehwɛ sɛ baabi a Nyankopɔn de afire ne baabi a ɔde aba abɛduru seesei a, na Awurade ayɛ bebree. Awurade ayɛ bi paa. Papa, ma wo namba no nkɔma me. Namba no yɛ
0245141650, 0245141650. Edin no yɛ Awurade Akoa Kwaku Ɔpɔn Ritchie, Awurade Akoa Kwaku Ɔpɔn Ritchie. Meda ase abusuafoɔ aha yɛ Agyenkwa. Sɛ wokɔ Facebook so a, Facebook live ɛyɛ Otwinoko kama me papa no na ɛte hɔ no. Saa nso na YouTube so yɛ Otwinoko TV ɔno na ɔbɔ hɔ live. Number no so na ɛwɔ screen no ase hɔ no wobɛtumi afa number no na wafrɛ no na wone no abɔ nkɔmmɔ. Wofrɛ no ma amfa a ne mmeranteɛ no bi bɛfa na ɔno ara mu no ɔyɛ sɔfo Ɛna ɔno ara nso so no, Nyankopɔn de no asi hɔ, nneɛma bi a ɔfa mu no, ɔsan yɛ fotufoɔ, na ɔbɛsan ahyɛ wo nkuran nso so aka ho. Ɛno nti na nnɛ, me ne no adi ahyia. Baabi a wowɔ, deɛ woaboto, deɛ anidasoɔ nyinaa sa, deɛ ɔyɛ n'adwene sɛ ɔrekɔnom aduro no, ka kyerɛ wo ho sɛ ɛbɛyɛ yie, na ka kyerɛ wo ho sɛ ɛnnɛ ɛyɛ sen nnora, na ɔkyena nso bɛyɛ asene nnɛ. Deɛ ɔse ɛrenyɛ yie no, ɛno yɛ ɔno n'adwenkyerɛ. Ɔno yɛ ɔno no nkukuo n'adwenkyerɛ nti gye tom sɛ ɛbɛtumi ayɛ yie. Ɔhene ba, yɛnhwɛ biribi wɔ ha sei. Ɛdeɛ bɛn paa na ɛma w'ani gye a woka kyerɛ ho sɛ, ah, nka mamfa Kristo a, nka mahwere adeɛ nyinaa?
Daddy, nhyira nka Awurade na Awurade nkɔ so nhyira na ɔnyɛ ɔkɛse. Abusua a mefiri mu no yɛ abusua a apora tete koraa. Ɛna yiedie ne animuonyam no nhyerɛn ne fie hɔ. Ɛna kuro a mefiri mu no, Ɛyɛ kuro a nokwasɛm ɛyɛ abosomsom kuro. Ɛna animuonyam ne mpagya biara nna kuro no so. Enti sɛ metena ase na mehwɛ sɛ deɛ mefaa mu nyinaa no, Awurade amma m'anim angu ase. Enti Dawid kaa asɛm yi sɛ, Awurade too me pono wɔ m'atamfoɔ anim. Deɛ mefaa mu nyinaa no, sɛ Awurade, Awurade amma mankɔsrɛ nni, Awurade amma sɛbi eh, deɛ atamfoɔ susuiɛ no amma mu, na sɛ na ɛda dɛm a, ɛnyɛ Awurade koraa anom adom, because mmerɛ a mete wo nka na mesua. Dada mete wo nka na misua pa na meyɛ akora ketekete. Enti na ɛyɛ ma nhoahoa sɛ mehyia nnipa kɛseɛ bi koraa te sɛ wo. Ɛnna mananso da yɛ da sɛ ebi koraa bere bi bɛma ma me ne Dada Otwenoko koraa ahyia. Enti sɛ nnɛ, Awurade ayɛ adom na Dada Dada Otwenoko, the whole world, the whole Ghana, obiara nnim wo, na sɛ Nyankopɔn apagya ne nsa ama me ne wo koraa mpo ahyia nnɛ, na sɛ mekasa ma nnipa hu sɛ, ah, ɛberɛ bi atwam Dada Otwenoko a na misua na metie no, Sɛ anka me ne papa yi atumi ahyia deɛ a, na sɛ deɛ ɔnim me retia me a, deɛ mɛka ne sɛ Awurade ayɛ bi dada. Awurade ayɛ bi. Asɛm.
Abusuafoɔ, nkɔmmɔ no a ne ɛbɔ no, wo nso wobɛtumi ajoine yɛn. Wobɛtumi de wo voice note no aba o. 0244840108, 0244840108. Wo nso wobɛtumi atwerɛ afa baabi a ɛbɛkenkan na yɛabɔ de ama wo. Ne numbers no na ɛtwa gu wo screen ase no. Wofa biribi a obiara no obetumi afrɛ no. Mepakyɛ o, asɔre no obiara ne ne deɛ, obi de ɛdwom toɔ, ɛɛ Damereku, wɔhyia no America, New Jersey. Ɔtumi bɔ nnwom saa. Me hwɛ deɛ a wayɛ, ɔsa yɛ yi o, Yesu Kristo na wo sa yɛ yi, wombom, wombom, na amafoɔ nya ayaresa. Obi so tene ne nsa a, na ayaresa. Obi so deɛ ɛyɛ akwankyerɛ. Nyankopɔn nso so no, ɔmfa nso obetumi de saa adom akyɛdeɛ no nyinaa ahyɛ nipa bi yɛ dɛn? nsa. Obi so deɛ yɛ afutuo, ɔyɛ counsellor, obi deɛ yɛ afutuo. Mepakyɛ wo, deɛ titiriw na Nyankopɔn de adue wo mu ɛda sononko a nipa a ɛba w'asɔre anaa nipa a ɛba mpaebɔ wɔn betumi adi ho adanseɛ, deɛ Nyankopɔn de adue wo nsa. Obi so deɛ yɛ kasa, me deɛ bi, akoma a apɛkyɛ na abubuo no, Ɔkasa ma ne nyinaa bom. Meda ase. Wo deɛ ne dɛn? Dada Nyame nhyira wo.
Ɛɛ Paul ka asɛm bi. Paul se Kristo a wɔhyɛ no dene, otumi ade nyina la yɛ. Dada sɛ Onyankopɔn honhom wɔ wo so na Kristo bɛtena wo mu a, wo gyina hɔ sɛ Kristo ananmusini wɔ asase so. Na adom akyɛdeɛ wei dada Onyame de ma wo a, ɔmfa mma wo bum. Na before sɛ adom akyɛdeɛ bɛnyini no, ɛgyina nneɛma bɛsɛ mmiɛnsa anaasɛ mmienu so. Ɛyɛ one, ahobraseɛ, nokwaredie ne tenenee. Na deɛ mɛka kyerɛ ɔteɛni anaasɛ ɔhwɛfoɔ bi a wɔhwɛ me ne sɛ, Dada, sɛ memmɛgyina aka kyerɛ wo sɛ, Madom akyɛdeɛ ni a, na akɔyɛ sɛ me na meyi me ho kyerɛ. Na mmom deɛ mɛtumi aka ne sɛ, Kristo a ɔhyɛ me dene, metumi ade nyinaa ayɛ. Sɛ ɛnyɛ me na meyɛ adwuma no deɛ a, deɛ ɔyare no, ɔba a yɛbɔ Yesu din a, ɔbɛnya ayaresa. Deɛ ahinta no, bikɔ Bible se, deɛ ahinta no, Ne nyina de Awurade, na Awurade ani tua, wɔkyerɛ ne deɛ ɛba bɛsie nyina la, na wɔn na Awurade dɔ wɔn no, ɛna ɔda ne tirimupɔ di kyerɛ wɔn. Awurade fa yɛ so yɛ nneɛma bebree. Mekwan mekae sɛ bere a na mewɔ 14 years na Awurade de deliverance gift maa me wɔ the church of Pentecost. Na meyɛ Sunday school teacher wɔ the church of Pentecost. Nti one, uh, there was a time bi na mekyerɛ nkora no adeɛ. Ɛna metee ne sɛ memmɔ mpaeɛ ma mmɔfra no. Enti mehyɛ aseɛ sɛ mekasa bɔ mpaeɛ. ɛma mmɔfra no pɛ. Na nkwadaa a mekyerɛ wɔn ade na wɔyɛ nkwadaa bɛyɛ 250. Mmerɛ Awurade nam me so kasa sɛ mebɔ mpaeɛ ma nkwadaa no, Awurade tumi na wɔde faa me so ɛma nkwadaa no nyinaa te gui. Saa tena wɔ 14 years ɛna Awurade de deliverance gift maa meɛ. Eti obi a wɔnim mi paa na ɔhwɛ OKTV no, ɔhu sɛ Awurade akɔ kɔkɔ pɔn Richie. Yɛn Awurade Yesu Kristo honhom fa me so yɛ nneɛma bebree. Sɛdeɛ Bible no kyerɛ no, Daddy, sɛ wobisa me a, saa na mɛka no. Meda ase pii, Papa.
Ɛɛm, ɛyɛ me sɛ Ghanafoɔ nyinaa rehwɛ wo, ewiasefoɔ nyinaa rehwɛ wo, atamfo ne adɔfo, wɔn nyinaa rehwɛ yɛn. Sunsum papa ne bɔne nyinaa rehwɛ yɛn, deɛ ɛwɔ wiem ne deɛ ɛwɔ fam. Merema wo meat bɛyɛ sɛ nsia na fa ka asɛmpa to ɔman no akoma so, akoma a apɛkyɛ, a anidaso asa, deɛ ɔkɔku ne ho, deɛ ɔkɔhyɛ ne ho akɔmfo, deɛ ɔpɛ sɛ ɔtu kwan, deɛ ɔse ɛnyɛ yie, nanso wogyina Nyame ananmu sɛ ne nsi ananmuni na woka sɛ ɛbɛyɛ yie. Memaa Meeti nnum kɔpem nsia yɛnni nkɔmmɔ. Gyata, Nyame nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse. Ɔdɔfoɔ a wotie me na wohwɛ me. Baabi a wɔ biara, mesrɛ Awurade Yesu Kristo nhyira, n'animuonyam, Ne mpagya sɛ ɛntɔ wo so baabi a wowɔ biara. Ɛberɛ yɛ a wotie me nsɛm kakra bi na mpɛ sɛ Awurade fa me so de hyɛ wo nkunan. Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛberɛ bi duru yi, yɛn Awurade Yesu Kristo nam na ɔkɔpiee ɛpo ɛpo ano. Na kɔ no kyerɛ Bible. Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛmmerɛ a yɛn Awurade Yesu Kristo ɛkɔ no, ɔkɔto Peter. sɛ anadwo dasuo no mu nyinaa no wagu asɛw but ɔnya hwee enti na peter yɛ obi a bible meyɛ kyerɛ sɛ na wayɛ worried menim sɛ saa berɛ wo a wotie me ebi a problem bi amanneɛ bi ɔhaw bi ama saa berɛ ɔbɛma bu watɔ ba ha ba ma meka asɛm kakra bi nkyerɛ wo ɛberɛ a wotie me bible ma yɛte asɛ sɛ yɛn awurade yesu kristo bisa adeɛ afiri peter hɔ ɔka kyerɛ peter sɛ peter aberanteɛ mepɛ sɛ wokodwoɔ yɛ a Wotia mu gua sɛ, Mepɛ sɛ wode ma me. Asɛm yi asekyerɛ ne sɛ Bible ma yɛte ase sɛ kodoɔ no a na Yesu Kristo agyeɛ no, na kodoɔ no gyina hɔ sɛ Peter nipadua. Ɛberɛ yɛ a wotia mi sɛ wode wo kra wakoma no nipadua ɛbɛma Awurade Yesu Kristo awiaberɛ yi a yɛn Awurade Yesu Kristo bɛba bɛhyɛ no mu na adeɛ biara atɔ fam adeɛ biara abutuo adeɛ biara asɛe yɛn Awurade Yesu Kristo nam ne tumi na wɔde so nsɛm a wɔnam so kan awurade bɛfa asɛm yi so apagya o afiri baabi a anidasoɔ nie na wahyɛ ne din animonyam wɔ abrabɔ mu bible ma yɛte aseɛ sɛ mmerɛ yesu kristo ka kyerɛ peter sɛ fa kodoɔ yi ma me no peter ɛyɛ asoɔmɛ de ma yɛ n'awurade yesu kristo na yesu kristo tena kodoɔ no mu no na wɔhyɛ aseɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ no according to the bible bible so wɔkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ kodoɔ pɛpɛsoɔ bi a ɔtwaa ne ne wɛ peter Na ɔbisaa Peter sɛ, Aberanteɛ, ɔdɔfo ɔteam yɛ paa. Na nanom ahemfo, yɛ papa nom asɔfoɔ, yɛ nanom kramofoɔ, ɔtiani bɛɛ na wotia me. Saa berɛ no na Yesu kɔkɔhyɛ Peter no, na Peter hyɛ garment. Saa berɛ no na Yesu ne Peter di nkutaho no, na Peter nte ka papa bi mu. But ahintasɛm no sɛ, Yesu Kristo bisa Peter sɛ, Aberanteɛ, Woagu ase na menim sɛ woanya bi. Na ama sɛ ɔbɛka kɔ deɛ adɔ a maame a wotie me, papa a wotie me, ɛdɔ ani bɛyɛ a wotie awade ako a kwaako a pa rekyi. Ɛyɛ wo sɛ baabi a wapem aduro no anidaso asa. Ɛyɛ wo sɛ baabi a waduro no anidasoɔ ni hɔ biam. But let me tell you one secret. Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛda wobɛte awurade asɛm no saa ɛda no yɛ wo nkwagyeɛ da ɛberɛ nyɛ kɔkopɔ na wotie me ba mepɛkafo bɛrima bi a yɛfrɛ no jesus christ of nazareth deɛ wɔhwɛ ne bɔgya go calvary na asase wosoyɛ na abotan paapaeɛ na ɛda fiada no wɔkaa sɛ it is finished bosom maram ɔkɔt obiara wɔ asase so a yɛbɔ ne dina nkwagye wɔm gye yɛn dɛ wɔde yesu kristo dini enti berɛ yɛ wotie me mɛkamfo ɛdin a ɛnyane lazarus ɛfiri awufoɔ mu Mɛkamfo edin a ɛnyane Lazarus ɛfiri awufoɔ mu ba nkwa mu. Saa edin no ɛne Jesus Christ of Nazareth, deɛ wɔhyia Peter wɔ po ano na wɔde da koro ɛte sɛ Peter brabɔ no. Saa papa no ɛnɛ sɛ ɔbɛgye asɛm yɛdi na sɛ ɔde ɔkoma na ɔkra wo nipadua nyina ma awurade na ɛberɛ a ɛmene wo kasa yi wobɛma ho kwan ama awurade asɛm abɛhyɛ no mu a no matter ne situation bi a wonam mu mekasa sɛ awurade akoa onyame bɛtene ne nsa ka wo na woa nnipa mu bie woa anidasoɔ sɛ ɛdini yesu ama nkwa ɛdini yesu nsɛnkyɛne wɔ mu no saa ɛdi jesus no ɛbɛgye wo afiri wo haw ɛno amanneɛm bible se peter yɛ asoɔ mmerɛ na ɔka kyerɛ yesu sɛ papa da mu nyina la da mu yi nyina la mɛgu asɛ no so manya hwee na yesu ka kyerɛ sɛ ka nkɔdeɛ dɔ yɛka kyerɛ m sɛ ka nkɔdeɛ dɔ a na kyɛ sɛ asɛm na meka no dwene ho ye ɔde wɔ tiɛniɛ paa adeɛ na mene wo sua no deɛ mekyerɛ no tiɛniɛ na di so ɔdɔfo a wotie me mpanimfoɔ bu bɛka asɛm bi sɛ Kɛmɔ bɔne adɔɔso, enti ama yɛahu kɛmɔ papa. But let me tell you one secret. Sɛ yɛka so ɔfrɛ a, wo a wotie me, Awurade afrɛ wo aba teato asase so. But ɔde dwumadie bi ahyɛ wo nsa. Enti ɔka asɛm bi sɛ, Mekura m'akatua de brɛ obiara sɛdeɛ ne nnwuma si teɛ. Awurade bɔ wo sɛ ɛka bɛyɛ otitire bi. But ɛnam abusua nsɛnsɛm, ɛnam problem bi nti no, ama deɛ wosusuɛ no tɔn ma mu saa. But let me tell you one secret. Nnipa na ɛse asɛe. But Awurade se sɛe. Nnipa no se ɛnyɛ yie, but Awurade nso ka sɛe. Enti ɛnna ano no, Isaiah ka asɛm bi. Wɔse wɔayɛ asɛm ka ɛna yɛagye adie. Ɛnna sɛ wobɛgye Yesu adi, menim sɛ wotie Awurade asɛm daa. Menim sɛ wosɔ Awurade asɛm daa. But mepɛ sɛ meka sɛ bi kyerɛ sɛ, ɛdini Yesu no, tiɛ ne yɛ paa. Ɛdini Yesu no kura tumi. Sɛ na wobɛgye din adi, na bɔne a wonam mu, ɛkwammɔne a wonam so, sɛ wobɛnya dwensakyera, Deɛn yɛe? So ɛbɛnya adwensakyera? Mmerɛ a Paul na wɔyɛ Saul na ɔwɔ Bible se ɔkwagye tumi krataa ɛfiri asɔfo mpanimfoɔ sɛ wɔde bɛyɛ nyame nkurɔfoɔ no bible so onyame asotwe baa ne so nanso ɔnyɛɛ no ho no awurade saa kae no mene baabi a saa berɛ ababɔde wɔ duro ɛna menim bɔne a watɔm asase so yɛni nnipa a wɔba asase no ɔyɛ teneneni Yɛn nyinaa yɛfiri bɔne mu ɛne ɛbɛsakyera yɛ. Enti Bible se yɛda so yɛ ne bɔneɛfoɔ no. Jesus Christ of Nazareth ɛbɛhwie ne bɔgya gu ma menu mmienu. Ɛnɛ mekafo Yesu ama ɔnɛ den. Ɛnɛ mekafo ɛnti Jesus ɛnti ama wo. Sɛ baabi biara a abrabɔ ne turo. Baabi biara a situation akɔ akɔpem. Enti ɔdentuni meto nnwom. Wɔsema ma mene suma kyerɛ mepɔ. Ɛmepɔ no yɛ asɛnnua no, na hefa na memu abɛfiri bɛba? Memu afiri asafo Awurade, Israel Nyankopɔn, deɛ ɔpae po mu de Israel faa mu no, saa papa no, deɛ n'anim ne n'akyi obi ne hɔ no, wɔn na mekamfo no ama wo, na mekamfo no asi hwan so? Mede si Jesus Christ of Nazareth sɛ ɔda so dɔ wo, na Awurade kae wo, na wɔdwene wo ho, enti wɔse ma yɛnwene adesaeɛ ho, na mmom no adesaeɛ no dwene ho, sɛ wobɛgya wo situation no, de ahyɛ Awurade nsa, na wode w'akoma ne wo kra bɛgye asɛm yi adi, na wode ahyɛ w'adwene mu sɛ, Awurade bɛba biam. Na ɛbɛɛ wɔba no, nnwuma no sɛe. Ɛbɛyɛ a wotie me, meka asɛm kakra bi, na mede dɛ okyina ko asa tɔ interview no so. Obi agye sikaduro, mepɛ sɛ meka asɛm wɔde kyerɛ wo. Obi agye sikaduro, obi adi dɛ, amafo du bɛkɔ kɔgye n'ani, amafo lɛn de ɔkɔ kɔgye n'ani, kyɛ sɛ na wɔtɔ no ankasa but wo a ahia wo wo a wonni sika wo a wonni hwee sɛ ɛkɔba sɛ sɛ wowu na de ɔgye sikaduro kɔ bonsam gyam na sɛ mene mmienu so kɔ bonsam gyam a wankasa dwene ho ɛberɛ yɛ nkwagye adama mene mmienu fɛn na awurade yesu kristo na yareɛ na woyare ɛdi ne yesu bɛtɔ ma ɔnya nkwa baabi a na mefiri a awurade pagya me ɛfiri atɛkyɛm na ɛne wɔn nso ɔma me nso so mayɛ wɔ sɔfoɔ no saa ɛdi jesus no ɛbɛtɔ ase so abrabɔ ɛdi ne yɛ awurade akoa kɔkɔɔ pɔ werɛkyi hyɛ wo ho den sakyerɛ w'adwene fɛ awurade yesu sɛ wo kra wo wura ɛne agye nkwa enti berɛ a mede asɛm yi bɛwiɛ yei mepɛ sɛ mebɛ wo bia deɛ meka wobɛka bi adi m'akyi wobɛka bi adi m'akyi na waka sɛ ka sɛ awurade yesu ɛnɛ da yi awurade na matɔ ba ha awurade na mabɛma bu awurade nda so asa but wasɛm a ɛma nkwa wasɛm asie nufusuo magye asɛm yɛ di jesus fa me bɔne bi ama yɛ bi akyɛ me awurade kae me biam sɛdeɛ wokae awurade zakios no awurade kae me sɛdeɛ wokae lazarus no bɛtena me mu Fa me fɔnsoɔ ɛne me mmarato nyinaa kyerɛ me na Jesus yei ɛbɔgya gu Calvary na asase woso yɛ na bota baban ɛnte me ho na fa me sɛ ba biem ɛwɔ agya ɔba ɛne sunsun kokoro dina mu nti amen. Amen abusuafoɔ baabi a wowɔ wotie bia no ɛnɛ yɛayɛ nhyira na meba sisi a meyɛ adeɛ bi aba mo voices na mode aba no meba abɛbɔ bi ma eh, sɔfo soso atie hmm yɛnkɔmmerɛ

Ɔfaa akoa no asɛm ara ma ɛnam akoa no ahobrɛaseɛ nti, ne yere deɛ wahu no saa. Osikani yere no ka kyerɛɛ ne yere sɛ, Me wura, akoa deɛ wayɛ waduro. Bia wasɔre anɔpa a, Ɔkɔɔ nwura mu a ɛda yɛakyi yɛn, na da a ɔbɛkɔ aba bio mu deɛ, wode w'agyapadeɛ nyinaa bɛkyɛ no. Osikani ne ne yere faa adwene bi sɛ obedi akoa no akyi akɔ akɔhwɛ deɛ ɛwɔ yɛn no. Da koro bi akoa no sɔre anɔpa. Di n'akyi kakra kakra. Ɔkɔɔ yɛn kɔpie kwaeɛ bi mu. Wɔn na ɔhuu sɛ n'ataale dada a wɔde baa fie hɔ no, ɔhange ataaleɛ no wɔ dua bi so. Ɛwɔ na sikani no bɛbie n'ano abisa no sɛ, Damfo na adɛn? Ɔse, me wura mebɛn Ɛɛ nwom no na waba ma no ɛbɛsi w'asɛm no so. Nyame nhyira dada.
Nyame nhyira wo so so.
Ɛneɛ ɛm sɛ adɔfoɔ bi de ɛnne bi aba nti yɛn bɔ ne yɛn tie deɛ ɔmo so ɛɛka kakra. Meda ase. Prince bɔ voices no bɛne yɛn tie deɛ ɛkɔ so. Hello agya kɔbena agya titi masan aba oo wode abasobɔ nkoaa na yɛbɛbɔ wo oo dabiaa ne nea wode ba. Wayɛ adeɛ. Ɛbo aba so. Woyɛ presenter. Yɛka presenter paa deɛ a, Otwi woyɛ presenter. Nyame nhyira wo. Bɔ adwuma ma Titi. Meda ase. Bye bye. Ah ɔpanyin kɛseɛ Otwi no ku ɛyɛ ɔba Nana Asamoah aka nkwaseafoɔ se menyɛ papa yɛ papa sɔfo yi menim no paa mehwɛ ne program wɔ TV so nti muhu sɛ yes Nwosra ankasa deɛ ɔhiri amanfoɔ Oh Satan no n'asɔredan no na onwie na ɔmu yɛ mfuturo na ɛsɛ wawie. Oh nice nice nice. Papa Nyame nhyira no na papa ɔnkae nkwaseafoɔ se me nyɛ nso. Ae. Ɔnkae me. Papa bɔ adwuma. Siaw!
Mister Bafo ɔwie maame kyerɛ no atiefoɔ bi Mr Esare construction and window design agric abura so fada uh, deɛ ɛka kyerɛ papa Richie sɛ nyankopɔn nhyira no paa me deɛ metaa hwɛ no uh, metaa hwɛ OK TV na the way ɛwɔ si tiɛ na hu no sɛ bi a ɔyɛ hantan na ɔyɛ gaagaa kakra but ne kasa mu ɔhu sɛ ɔbrɛ ne ho ase paa sɔfo deɛ ɔyɛ no yɛ pɛ paa toa so saa na bible sɛ deɛ ɔfa adwuma nyame adwuma na wafa adwuma pa no yɛsɛ yɛhwɛ saa nipa sɛ yɛnya ne ho asɛm biara nka sɔfo wei deɛ Ɛɛ, Nyame yɛ no nokorɛ, mentee ne ho asɛm bɔne biara sɛ asɔfoɔ bi bi kɔ baabi akɔ akɔbɔ obi, bi twe tuo ne adeade. Sɔfoɔ di yɛntee ne ho asɛm. Nti sɔfo, deɛ woyɛ no Ghanafoɔ ani gye ho paa, yere ho. Nyame hyira wo paa. Mister Asare no yɛsi yɛn asoa ntuntunu so a, yɛbɛsoa no fitaa no so.
Fada yekyia wo ama waha bio fada fada wei deɛ me side waduru ɛyɛ ohwim ama mfiri bare kɛse kwantempɔn no so ɛyɛ kofidie speakers repairs ɛhɔ na fada mede waduru ei fada yɛ papa yi wabrɛ wabrɛ wabrɛ Ɔbrɛ papaapa. Yɛda Nyame ase sɛ ɛyɛ ɔbrɛ ne yaw no nyinaa no, woannya abamubuo biara na woatumi akɔ so wɔ Nyame adwuma mu abɛtɔ saa berɛ. Nyankopɔn nhyira no papaapa na ɔnyɛ no kɛse. Fada, wo ne Nyame nyɛ adwuma. Din no ɛda so ɛyɛ baako pɛ, AKB. Ɛɛ, mekyia yɛ Hames Furniture Works, ɛɛ, a wɔwɔ yɛ Bohyɛ, Abraham Junction. Fada, mo ne Nyame nyɛ adwuma. Ɔtwe no kɔ. Awurade nhyira ɔsɔfo Richie. Metaa hwɛ no paa. Ɛne waka asɛm ama me a wotumi ahunu sɛ tumi no ɛde ne ɛyɛ adwuma because wamfa no mu nyɛ ma yɛn den ama no. Ade wɔ si bi akyekye ne nsɛm mu no. Ano nso ayɛ den. Honhom no ama no nyansa, nimdeɛ, teaseɛ ne nhunumu nti ɔkasa a, ɛsisi so na ɔgya ne tumi ɛde ɛde akyire. Mepɛ n'asɛm paa. Yɛn nyinaa yɛwɔ adwuma no mu. Ɛnim sɛ ɛyɛ nkakrakra. Ɔnhyɛ den na Awurade bɛkɔ so ayɛ den aka no. Mede ase. Mede Nana Asrabafoɔ nkasa fira no daaban. Bye bye.
Odiyifoɔ Kɔbena Sare. ɔretwi no kowan prɔfɛt wan bembram papa ɛyɛ ɔba nanado shoemaker anomanji polasi church of christ for inside wɔ ɛhɔ a na medi me dwuma otwa da ase ne da ne da nsɛmbisa a wobisa ma yɛn yɛ papa nyankopɔn nhyira no paa ɔkasa kama na nyankopɔn nhyira no ɛwɔ nkyerɛkyerɛ ne afutuo a wɔde ama yɛn otwa da ase ɛda ase paa da bia wɔde foforɔ ɛbrɛ yɛn yɛbrɛ no ayɛ bɛ nti no W'asɛ bɛtwa to na fa wo number no sɔ so na afei mpagya mu. Dada Okyinnoko Nyame nhyira wo na ɔnhyira me nua baa, ɔnhyira adɔfoɔ no nyinaa. Ɛdin no yɛ Awurade Akoa Kwaku Ɔpɔn Richie. Number a ahobraseɛ nsɛm sɔre firi kasa afidie yi so a wobɛtumi afrɛ me na wo ne mabɔ nkɔmmɔ ɛyɛ 0245 141650. zero two four five one four one six five zero edin no yɛ awurade akoa kwaku ɔpɔn richi onyankopɔn yɛ adom ɛdɛ kyena meto me nsa frɛ wɔn a ɔwɔ kuma se sɛ wɔne me nhyia wɔ asɔkɔre mampɔn last stop namba no yɛ zero two four five one four one six five zero wotie me no ɛbere na wosa akɔ ɛhwɛ me wɔ oktv da biara da hwɛ me ɛwɔ oktv onyame nhyira m'atiefo ne mahwɛfoɔ nyinaa ɛnsi wo yie shalom